Diwrnod diflas yn yr ysgol. Geraint, Dere, mae'n amser mynd, rwyt ti'n mynd i fod yn hoer i'r ysgol. Beth? Mae'n amser mynd nawr? Ydy, Geraint, mae'n amser mynd nawr. Beth yw'r amser te? Geraint, Amser mynd yw hi, nawr, Dere. Iawn, iawn, dwi'n dod, dwi'n dod. Jest un funed! Ych, dwi'n casau'r ysgol. Mae'n ddiflas iawn. Ac dwi wedi blino o hyd. Pam mae'r ysgol yn dechrau mor gynnar? Geraint, coda! Dwi wedi codi! Paid ti a chodi dy lais i fi, good boy. Sorry, mam. What can I have for breakfast, mam? Geraint, siarada Cymraeg, plîs. Beth ydw i'n gallu cael i frecwast? Cofia Geraint fod rhaid i ti siarad Cymraeg yn yr ysgol hefyd. Dwi'n gwybod, Sori, ond beth ydw i'n gallu cael i frecwast? Wel, roedd cornflakes gyda ni ddoe ac roedd Mam siarad y Cymraeg. Wps, sori, creision ŷd. Roedd creision ŷd ac uwd gyda ni ddoe. Cofia Mam, fod rhaid i ti siarad Cymraeg yn y tŷ hefyd. Paid â bod yn ddi-gywilydd nawr, Geraint. Ha! Yym, byddai'n braf cael creision ŷd, ond caf i dost, diolch. Ie, byddai'n braf cael creision ŷd a thost, ond does dim bar, sori. Iawn, mae'n iawn. Caf i ddim byd. Dim byd? Wyt ti'n siŵr? Ydw, dw i'n siŵr. Rhaid i ni fynd, neu dwi'n mynd i fod yn hoer yn dechrau'r ysgol. Iawn, siŵr. Yn y car te. Mam, ga i eistedd yn y blaen, plîs? Eistedd yn y blaen? Of gwrs rwyt ti'n gallu eistedd yn y blaen. I mewn y tŷ. Faint o'r gloch wyt ti'n dechrau eto? Oes amser gyda ni? Oes, mae amser gyda ni. Dwi'n dechrau am wytho'r gloch. Mwynha'r ysgol, cofia ddysgu llawer, mwynha dy hun! Diolch, ond fydda i ddim yn mwynhau'r ysgol na fy hun. Dwi'n casau'r ysgol, Mam. Mae'n ddiflas. Nac ydy, rwyt ti'n hoffi hanes a Chymraeg, felly mwynha'r ysgol a mwynha dy hun! Iawn, byddai'n gweld ti wrth gêt am dri o gloch hefyd. Hwyl fawr! Hwyl fawr gariad, byddai'n gweld ti wrth y gêt am dri o gloch. Diwedd rhan un. Dechrau rhan dau. Edrycha Geraint, Sori, beth sydd gyda ni wers un? Gwers un mae Bioleg gyda ni. Ar ôl Bioleg mae Cymraeg gyda ni. Ar ôl Cymraeg mae Hanes Dwbwl gyda ni. Rwyt ti'n hoffi Hanes Geraint ond dwyt ti? Rwyt ti'n hoffi Hanes Geraint? Fi? Yn licio Hanes? Nac ydw. Dw i ddim yn hoffi Hanes o gwbl. Yn enwedig Hanes Dwbwl. O wel, sdim ots.

Beth oedd ti wedi ei gael? Um, Dere, beth oedd ti wedi ei gael? Wyt ti wedi cael cyf fel fi? Nac ydw. Dw i wedi cael E. Rwyt ti wedi cael E. Ha! Bydd mam yn lladd fi. Roedd y prawf hwn yn anodd. Cafodd Lisa F. Lisa! Lisa pen perffaith Lisa! Gafodd i Eff! Gwir i fi! Do, gwir i ti! Cafodd i Eff! Ha! Cafodd Lisa pen perth faith Eff! Ond doedd y prawf ddim yn anodd, dw i ddim yn meddwl. Ta beth Dere, mae Egoel gyda ni nawr. Adam, ble mae Nicole heddi? Aeth i ar ei gwyliau cofia. Beth? Aeth hi ar ei gwyliau? I le? I ogledd Cymru dwi'n meddwl. Gret, just gret. Mae Nicole ar ei gwyliau ac mae prawf siarad yn Sbaeneg gyda ni heddi. Beth oedd ti'n dwaud? Prawf siarad Sbaeneg? Ie, dwi'n meddwl, i ti hefyd. I fi hefyd. Dwi ddim yn meddwl bod prawf siarad Sbaeneg gyda fi heddi. O wel, cawn ni weld. Pryd aeth Nico, Nicola? Ddoe dwi'n meddwl. O iawn. A gyda phwy aeth hi? Gyda'r teulu i gyd dwi'n meddwl. Am ddiwrnod diflas. Roedd ti'n dweud wrtha i. Dyna'r gloch, well i ni fynd. Rwyt ti'n iawn. Mae hanes dwbl gyda ni nawr, yippee! Gwych, hanes dwbl, diflas dwbl hynny yw. Wyt ti'n meddwl bod hanes yn ddiflas? Ydw, oherwydd bod e yn ddiflas. Beth wyt ti'n dwaud? Dwi'n dweud bod popeth yn ddiflas yn yr ysgol. Beth am Mister Gorffennol? Ydy, mae hanes yn ddiflas, mae Mister Gorffennol yn ddiflas ac mae'r ysgol yn ddiflas. Efallai, Dere, 'dyn ni'n eistedd yn y blaen. Yn y blaen? Ie, yn y blaen. Iawn, bant â ni. Dwy wers yn hwyrach. Phew! Diwedd y ddwy wers dwbl o hanes. Ydy, ond mae amser cinio gyda ni nawr. Amser cinio, gwych! Rhaid i mi fwyta. Mae brechdan a'i ham gyda fi. Mae brechdan a'i tiwna gyda fi. Ych a fi, dwi ddim yn hoffi tiwna, mae'n ddiflas, ie, wrth gwrs. Dere. Diwedd rhan dau. Dechrau rhan tri. Wyt ti eisiau gêm o bêl-droed? Nac ydw, mae pêl-droed yn ddiflas. Mae'n ddiflas. Mae pêl-droed yn ddiflas. Edrycha, mae holl plant Cymru yn hoffi pêl-droed. Nac ydyn, mae plant Cymru yn hoffi rygbi. Y peth yw, mae pêl-droed jyst yn ddiflas. Iawn, rhaid i mi fynd. Wyt ti eisiau gêm o rygbi? Nac ydw, dim diolch, mae rygbi yn ddiflas. Beth? Mae rygbi yn ddiflas. Nac ydy. Dyw rygbi ddim yn ddiflas, mae holl blant Cymru yn dwli ar rygbi. Nac ydyn, mae holl blant Cymru yn dwli ar bêl-droed. Y peth yw, mae rygbi jyst yn ddiflas. Iawn, rhaid i mi fynd. Wyt ti eisiau paentio gyda fi Geraint? Nac ydw, dim diolch. Dw i ddim yn hoffi paentio. Dwyt ti ddim yn hoffi paentio. Pam? Oherwydd ei fod yn ddiflas. Diflas? Dyw paentio ddim yn ddiflas. Ydy, mae'n ddiflas. Mae paent yn frwnt ac mae paentio yn ddiflas. Iawn, rhaid i mi fynd. Wyt ti eisiau canu'r gitar gyda fi, Geraint? Nac ydw, dim diolch, dwi'n casáu'r gitar oherwydd ei fod yn ddiflas. Beth? Rwyt ti'n casáu'r gitar? Ond mae'n wych! Nac ydy, mae'n ddiflas. Dyw'r gitar ddim yn ddiflas, mae'n wych, ond y peth yw, mae canu'r gitar jyst yn ddiflas iawn, rhaid i mi fynd. Well i fi fynd. Mae Sbaeneg gyda fi, ac mae'n prawf siarad gyda fi. O, diar! Diwedd rhan tri. Dechrau rhan pedwar. Hola Geraint, como estás? Hola Señora Jones, estoy bien, gracias. Como está usted?

Mae pawb yn Sbaen yn siarad Sbaeneg. Mae hwn yn cŵl. Mae addysg mewn Sbaeneg yn ffantastig. Ydy, mae addysg mewn Sbaeneg yn ffantastig, ond mae addysg mewn Cymraeg yn wych hefyd. Ydy, of gwrs, dwi'n dwlu ar siarad Cymraeg a Sbaeneg. A fi hefyd. Mae siarad Cymraeg yn rhan o'n hanes ni, ac mae siarad Sbaeneg yn bwysig iawn. Dwi'n hoffi siarad mwy a mwy o Sbaeneg bob dydd. Wyt ti? Ydw, dwi yn. Ond dwi'n gallu siarad mwy o Sbaeneg na chdi. Nac wyt, dwyt ti ddim yn gallu. Dwi'n gallu siarad mwy o Sbaeneg na ti. Ha! Iawn.

Ffîw! Roedd y prawf siarad Sbaeneg yn iawn yn y diwedd. Heia Geraint, wyt ti eisiau dod allan ar dy sgwter ar ôl yr ysgol? Heia, yym, rhaid i fi weld. Rhaid i fi ffonio fy mam-gu cyn dod allan ar fy sgwter gyda chi. Beth am ar ôl ffonio dy fam-gu? Ar ôl ffonio fy mam-gu? Yym, efallai. O Dere, der allan ar y sgwter ar ol i ti ffonio dy fam gi. Dim cyn, ond ar ol. Ond y peth yw, mae sgwteri yn ddiflas. Beth? Mae sgwteri yn ddiflas? Nac ydyn. Mae sgwteri yn wych. Mae holl blant Cymru yn hoffi sgwteri. Nac ydyn. Mae holl blant Cymru yn hoffi, yym, yym, Diolch, ond dim diolch. Mae mynd allan ar fy sgwter ar ôl ffonio fy mam hi yn ddiflas. Iawn, rhaid i mi fynd. Shwmae Geraint, ddiwrnod da? Heia mam, roedd e'n iawn diolch. Wel actually nage, doedd e ddim yn iawn. O na, pam, sut?

Ah, gartref o'r diwedd. Dwi ddim yn hoffi hanes, mae hanes yn ddiflas. Dwi ddim yn hoffi pêl-droed, mae pêl-droed yn ddiflas. Dwi ddim yn hoffi rygbi oherwydd ei fod yn ddiflas. Dwi ddim yn hoffi canu'r gitar oherwydd ei fod yn ddiflas. Dwi ddim yn hoffi mynd allan ar fy sgwter oherwydd ei fod yn ddiflas. Ac dwi'n casau'r ysgol oherwydd ei bod yn ddiflas. Ond, ond, mae un peth dwi yn hoffi, fy nhruc mawr coch. Dwi'n dwlu ar fy nhruc mawr coch oherwydd ei fod yn cŵl. Y diwedd.